טו טאוזענד טווענטי טרי, ווער האט שמירת עיניים היינט? ווער האט א ריינע מח? מאך זיך נישט נאריש, זיי א מענטש צווישן מענטשן, ווי איז שייך אפילו צו האבן א ריינע מויל? מען רעדט אזוי, ס'איז גארנישט, ס'איז נישט קיין ניבול פה, מאך דיך נישט משוגע, און דראגס? וואס וואס איז? קודם הייבט מען אן מיט איין שלעפ און נאכדעם גייט מען אביסל מער און נאכדעם שטעכט מען זיך. נו, ס'איז ווי אזוי גייט די וועלט? ער האט אנגעפאנגען זייער שטארק צו וויינען און ער האט געזאגט ס'איז בוודאי יא דא, ערגעץ מוז זיין א וועג פאר מיך ארויס פון די נישט גוטע, ערגעץ מוז איך זיך געפונען, ס'איז זיכער דא א צדיק אפילו אין טו טאוזענד און טוועני. תרי ד תשפ ג, אפילו אזא חשקות הגאולה און אזוי סאך נסיונות, ס'איז זיכער היינטיגע צייטן אויך איז דא א צדיק וואס קען מיך צוריק ברענגען צום אייבערשטן, קען מיך עפענען די אויגן, מיך ארויסנעמען פון מיין וויין, פון מיין אלקאהאל, קען מיך ארויסנעמען פון מיין געביסענע עפל, פון די שלעכטע זאכן וואס איך קוק, ס'איז זיכער דא א וועג וויאזוי מ'קען מיך ארויסנעמען אין דער ווילדער מענטש. און דא באמערקט מהרש א אינטערסאנטע דיוק, פריער האט דער רבי אים אנגערופן גרויסע מענטש, און יעצט זאגט שוין דער רבי דער ווילדער מענטש. וואס איז געשען? פארוואס איז ער געווארן א ווילדער מענטש? פארוואס איז ער געווארן א ווילדער מענטש? הא? זאגט מהרש זייער שיין, די. ווילאנג דו רעדסט נישט אפ א מענטש פון רעבן, דו לעצט דו רעדסט נישט אפ א מענטש פון יראת שמים, דו ביסט א גרויסער מענטש, דו האסט אסאך חסידים, דו ביסט א רבי, האסט פאלאוערס, זייער פיין, אבער אז דו מאכסט מיך אוועק, מיך בחור'ל, מיך יונגערמאן, מיך אידיש קינד וואס איך וויל זיין א ערליכע איד און איך זוך א וועג ארויס, און איך ווייס אז ס'איז דא א צדיק וואס קען מיך העלפן, איך ווייס אז ס'איז דא א רבי וואס קען מיך העלפן, דו זאגסט מיך, מיך איינגערעדט א נארישקייט, ביסט א ווילדע מענטש. ביסט שוין נישט קיין גרויסע מענטש. די רעדסט אויף אים? איך רעד נישט אויף אים, ער זאגט מיר, איך האב מיט מיך איינגערעדט א נארישקייט, איך ווייס זיכער אז די רבי קען מיך העלפן, א מענטש רעדט א מענטש רעדט אפ א בחור פון גיין צום רעבן? עד כאן, עד כאן, איך געדענק איך האב מיטגעהאלטן מעשות ביי מהרש, מהרש האט געגעבן כבוד אין דרך ארץ הערה פאר יעדן איינעם.

און אז דו קענסט דיך נישט מתגבר זיין אויף דיינע מאוויס וואס דו קוקסט, און א צווייטער בחור'ל וויל יא זיין זויבער און ריין, וואס מאכסטו חוזק, אה, דו טעמבעלע, איך געדענק אויך ווען איך בין געווען א יונגער בחור, כ'האב אויך געמיינט וואס הייסט דא מען קוקט נישט, קוקט נישט, הי הי, מען קוקט נישט, מאך דיך נישט משוגע, פארוואס רעדסטו אפ א צווייטן? און ווען דו האסט דאך אויך געהאט אמאל דיינע דיינע גוטע צייטן וואס דו האסט אכטונג געגעבן וואס דו עסט, דו האסט נישט געגעסן כל הבא לידך וואס ס'קומט דיך אונטער, און יעצט ביסטו שוין געפאלן, אויף וואס רעדסטו אפ, וואס מאכסטו חוזק פון א צווייטן וואס וויל יא אכטונג געבן וואס ער עסט? דו וועסט באלד זען מענטשן ווען זיי זעען א בחור'ל דאווענט אזוי ערליך, דאווענט אזוי שיין, ער קען עס נישט סובל זיין, קוק אן, קוק ווי ער דאווענט, יא אבער געב עס אפאר יאר, ס'וועט זיך ענדיגן, איך האב עס אויך געהאט, פארוואס זאגסטו אזוי? פארוואס? פארוואס ווילסטו נישט זאגן יא, דאווען, דאווען, היט דיך, יא, יא, יא, זיי גוט, רעד נישט, רעד נישט קיין ניבול פה, איך בענק מיך צו מיינע צייטן ווען איך בין אויך אזוי געווען, וואס רעדסטו, ביסט א ווילדע מענטש.